Ya hã kpa enye ma ŋutsua be nya nene wòyi ema. Ta leke mekpɔ enyo alo vinye. Uh, mama, ke ŋutsu aɖe ega le sia. Oh. Ega be nya gblɔm le fia lɔlɔ la. Lɔlɔ. Kple ye Ega viɖe li ko mía gbe agbe kɔ wɔ mía be ku ʋewo kɔa efuɛ. Dada. Mɛ nyi ga gbogbo gbogbo gbogbo. Ega hiã ega ɖe. Wotɔ le nya be mí hiã nu gbogbo ɖe le aƒe ya me. Ke fifia le va le gbɔgblɔ na mí be lɔlɔ ɖe kple nya ka woe ma. Kpɔ ɖa magblɔ nya ɖeka na mi. Gbã nyɔnue ne nye.

Evae ɖe ŋutsu ɖe fia, ye ŋutsua lɔ mele esi nyuiɖe o evae ɖe alo ŋutsua wò ble be ga le esi, ga le esi wòɖo ye wòkɔ ame ɖe ƒe ŋu va wɔ va va to nɔ be yeƒe ŋue ma etsɔ evae le aƒeame vɔ wòvae zu be xɔ ŋgo ɖeka me ko ŋutsua le, ega hã mele esi o, amewo ƒe ŋu ko wòkɔ wɔna kɔ anɔ ɖoɖuimawɔma ɖe adzɔ dzi na woa? Adzɔ ye ta ɖe. Wogblɔ be tsitsia wodona alo mena ɖe viviɖula mekuna o. Ne viɖe li koe nye Mawu ɖia dɔ megbe wuwu mo. Edze dɔ kpɔ biedza tɔ kɔ yi kɔndzi. Mawu ɖie kpɔ awu ɖe ge gbe do. Kuxe ɖe ke megbe li o be nu gɔme sese le mia kple ŋutsua domaa, ye lɔlɔ lia enyo ŋutɔ. Vinyewo mi se nya ma. Eʋɔ dada. Ekpɔ lɔme le fi lɔme le ge. Ŋutsu ɖewo le. Enya nu nyatetea mele o. Eee. Enu nyatetea wɔ dana ye vi ɖe na mi le ɖuɖua. Ɖo ma hɛn ye kpɔ le ye ta ɔgbɔ o. Ava ɖui aɖui aɖui finya finya finya kɔ asi dzo. Enye ŋutsu nyuie tɔgbe akpɔ nene wo ɖo gankui ya he hose. Daa. O enu ge aɖi fu ɖi le ye dzɔ dzi na wo. Mesi. Ma na na nya. Mesi. Yo. Miɔ miɔ be susua nene ma ye o xɔ me ma. Afi ye nyɔnu ɖe aɖe srɔ̃, ye srɔ̃a wòaku, srɔ̃a wòagblẽ kesinɔnu ɖe da ɖi, ye ŋutsu bubu ava gblẽ kesinɔnu ma doma atso nyɔnua ŋutɔ gbɔ. Atso nyɔnua ŋutɔ gbɔ. Enye fi mi ame eve ya fia, ye ko makɔ miatɔ ƒe kesinɔnu ko akɔ tsi ame bua? Mele susu nam tsɛ. Oo, medze abe eme nenema o. Miatɔ ayi o ɖe maɖee. Le nye kple mi dze agbagba wɔ kesinɔnu akɔ da ɖi. Ta ye le mia tɔ le agbea, nye meka ɖe edzi be magakplɔ ŋutsu bubu ɖo. Ta ŋutsu yi la va ɖe hã, makpe ɖe eŋuti, nye kpli hã, ye hã la, ye hã la xlɔ, nye hã maxlɔ, makpe ɖe hã ŋuti. Nenemae, mele me aɖe srɔ̃a, akplɔ ŋutsua kɔa, wòava va gblẽ nu yi ame ɖe wɔ da ɖi o, ke ma atso nye tɔ gbɔ, nye vinyewo, migavɔ̃. Nyɔnue menye. Nye me tia fi mia tɔ kpo. Yi mia tɔ kufia edidi. Nye ɖeka me le dome nena. Me de bubu ɖeke ŋuti me. Oɖekawo oɖeka wo ŋu ko le dɔ wɔ. Mɔlu aɖe bia. Hm oh. Me ɖe mia. Nya ŋu ɖaɖa. Hm akpe.

Miva do go ɖe nya nyui hã ŋuti. Nya megblɔ na mi nyitsɔ, ŋutsu nye nya megblɔ na mia ɖi. Aleyi. Woyɔnɛ be aƒetɔ Agbeko. Papa Agbeko. Ɖevi ya nyo. Yo, ŋa wo zɔn. Yo, eh, nya aƒetɔ. Vinye wo yɔ, vinye yo be nya megblɔ na wa. Ah. Gbantɔ ya, velia, anji. Oh. Blandine ya. Blandine. Oh, ya me bugelo. Oh, viwo. Oh, uname, uname.

Ŋutsu xoxo kple nyɔnu xoxo ma va, miado mi me vɛ ku ŋa. Ale wo dzi eye ku kango yi na via bɔɖe bɔɖe. A ɖu atsa anyi, ɔ kɔ ƒu gbe. E nua, wo me wɔ na ne ɖeviwo nɛ o. Aa, me wɔ ma nyui ɖe o. Vɔ ne me dzo kpla ɖevia nɛnɛ, tso kaka wo be ɖevi me ke wo ŋtɔ kɔ wɔ na ŋɖuɖu. Ne ŋuɖu wò ŋutɔ wɔna ɖi, yi mi mìava yi ɖakpɔ hɛn. Mi mìava yi ɖave yi hɛn. Mɔlu ya nyi woɖu na ƒe yia. Ɖeviwo gbɔ tso sukua, eo mi mìava yi ke mìa ŋutɔ mi mìava yi ke. Ɖo yi via dzo va yi ha yi katã ɖe. Kpɔ mɔ lé mìanɔ ɖa na ŋtsuwo ye va ge ye. Mekpɔe. Elã sugbɔ le edzi. Pɛpɛpɛpɛpɛ. Dada mewɔna numa ne mí o. Eya ko megblɔ be ŋutsu ma aɖiƒuɖitɔe, eya va ɖu nu fanyafanya nu miatɔ. Le kpɔ ale yi wò ŋku klẽ ŋku tsam ŋku tsam abe nue dze edzi afiafie. Fiafie blematɔ ma. Eva nye be fiafiewo ko nɔna ŋku tsam nenema ele ŋku tsam afisiafi. Megblɔ na mia nɔnɔwo be ŋutsu tɔgbi aɖe ɖo gaŋkui Ahe hosa nɔ nua tse ketse si be fia fi yewo nye eya va ɖu nukɔ adzo ye. Yo kpɔ gba. Hey via ya wɔ ame yo hii. Mm, fia fi tɔ. Ye ebe nu ve dɔme na vɔ. Leke na wɔ ɖo vɔ. Le kpɔ ebe mua. Le kpɔ ebe mu nyuia. Ehem. Edzɔ dzi ne ŋutɔ me ke ɖe nya ŋu fia. Edzɔ dzi ne. Ozan. Na yi ne. Leke yi fɔ nyuie. Eh, mi fɔ nyuie. Ozan. Yo.

Anɔ srɔ̃wò gbɔ. Akpɔ ga ɖe teti akɔ va kpɔ nɔwò dzi. Mianɔ aƒeme fia nɔ na mianɔ na ɖa miaha ɖu. Wa ɖa miaha ɖu. Mi me dɔ ɖeke ɖeke ɖeke wɔm o. Wo dzi ma ʋlẽ mi. Tugbedzea enyee nye ame yi ke ɖu aƒea dzi egbea. Enyee nye ame yi ke nye aƒea tɔ egbea. Ne meku kpa ke aƒea ɖi do ta miaƒe dɔdeasie nye be miakpɔ gbɔ be yewowɔ dɔ ɖe teti yewo dɔ ɖe wɔm ahe ga akɔ va aƒea me. Eme kɔa? Ye nye nya be magblɔ na mi. Amegã, meɖe ku aƒe ya me be nya gblɔm mele. Fi ya ƒe nya ko gblɔm mele. Ee, menya be ŋutsue nyo. Nya nɔ ehiã ŋutsu. Ye tae. Vɔ eva le se ɖe wowɔ fia nyemese be nyɔnuwo ɖe ye ŋtɔ eva dzi aŋtsu alo ŋtsu ye dzi ne. Miɔ miɔ le aƒeme le ke xoxo mi le nu ɖu. Eja ewuwo ye dza va fia nu wo mi zɔ be nye me ya va dzi ga ma dzi ga. E ne ga ɖewo no ga ɖewo me ɖo ɖe ŋɖe wo trɔ na. Ne wo dzi wo ko ne tsi gbɔna kakakakakakaka be zi ɖe kɔa ŋɖe wo trɔ na. Gba ye dzi woa me tata mu eva dze tata. eva yi ŋu va dze azɔli be anyinɔnɔ hafi va dze azɔli. Zɔlia va dze hafi nya be yele amama. Wobe do godi, de godi, da awu da ɖi, kɔ awu nado, va anyi suku hafi neva srɔ̃ nuwo. Ta fi ye le fia, nu yiwo srɔ̃m nèle fia, ele be nàyi dzi anɔ nu srɔ̃m. Enu ko woanɔ, mia mianɔ sɔsrɔ̃ kakaɖe ko miaku. Fie mele nya me ŋu srɔ̃. Eye miatɔ wɔ da va wɔ ye ko ɖu mianɔ. Menye yi ke miatɔ wɔ da ɖi mianɔ ɖuɖum kaka aku tɔgbi aku me. Miatɔ hã si le si wɔ dɔ. Ta miwo hã si le mia si miawɔ dɔ susu le mia si miade awɔ dɔ ye me magblɔ ne mi. Eme kɔ ne mia? Eme mekɔ na. Menye eme mekɔ ne o. Eme mekɔ ne o. Nyemenya gane tso eja va tsɔ esewo va ɖo aƒeme fia. Menye se wɔm mele o, sea li xoxo. Ne tɔwò ku, ènɔ wò kua, edɔ wo ke. Aa midzo, megblɔ ma midzo. Aa menya o, ne ame tɔ ku, ame nɔ ku, wo wɔa dɔ. Ne ame tɔ le agbe, nɔ le agbe, edɔ wo ke. Tagbe nye se nu wo nye me nye he dada di ori. Me se ye ye nye wo me lori. Ese wo we ne me ga kpɔ he ne me ga kpɔ ma ne mia kwe ya me. Mia nɔ na be mi ntɔ mi nye be kun dudu. Na kpɔ yi tu ke me le kpe bi na. Mi me je shi mo ye tai. Ehee. Eo. Nɔvi nye wo zɔn daria. Leke kpɔ ŋtɔ. Wo le la. Ŋtsɔ ŋu dɔ. Ɖe yi sɔ. Ŋ. Mɛ leke ti, ŋ, mɛ leke ti me yɔ ɖo wu. Ee, ma be me kpɔ ŋtsu yeye ɖe fia nye kple mi toto. Vɔa ŋtsua na be na nye kple vinyo wa mia dome me nyonyo mo. Ŋtsua va zi ɖeka wa kple ɖeviwo kekeŋ wo vivi sese me le wo mo. Adzri koe. Ne ɖeviwo bu ma be nuɖuɖua sugbɔ akpa. Ŋka ta me ɖe asi ɖeviwo be nuɖuɖua ka ha. Nyemeli o, nyetsɔe wɔ gaba yɔ ɖeviwo. Toto na ɖeviwo be woabe dzi dɔ woawɔ eye nye aƒetɔ, enuɔ ŋtɔa, eŋua etete ɖe dzinye ta ko meyɔ ɖo fiaɛ. Ebe ye nye aƒetɔ le aƒe ya? Ah. Hum. Mabiɔ lo. Ɔn. Nusua ɖe wòdza ɖe ya?

Anyi la dzena agbagba ɖe etɔa ya be agagbea, nuvivi ɖe ŋutɔ le ŋutsua ŋutɔ me. Ye ŋuti ko mele ƒe nya gbɔ ɖo. Nuvivi, ne nuvivi ɖe le ŋutsua me ke ye la na be na emi ku viwo mi mi magba nɔ nuvivi le aƒeme oa, dzi emi zɔzɔna ƒe tre me. Heyi emi dzodzo mewɔnɛ o. Nuvivi lɔ ye na mekpɔ mega loloa. Tsã ma me tre ɖe me nya ƒe o nena ŋkeke evea me kɔ le eme loloa. Mekpɔ nyɔnua me le ƒuƒluƒlua. Ewɔ ke ŋu makɔ wɔea? Ŋma mewɔ nɛ o. Ee, ɖeɖe. Ŋ. Ɖeɖe. Nɔvi. Ɖeɖe. Woyɔna ame dada ƒe ŋkɔ nɛ nyo. Wosɔ asi ɖe ɖo ŋkume na dzre mi le wɔa? Gblɔe nam. Meyɔa be ava fa dzi na mi ye. Magblɔe nɔ. Ŋsu ke le to kuo. Ye mlɔ viwò be nya gbɔ wɔa? Nya be ŋsua mlɔ ye tsɛ be nya gbɔ. Ã? Nusu ke le to kuo, mlɔ viwo be nya gbɔ oa? Nya be nusu wa tsa mlɔ nyao gbɔ. Nusu wa fiafi tɔ, alɔ̃ ku tɔ, ƒodo gã sɔ rin kɔ tɔ be nyi. O dzesi ekpɔ ŋtsua dzesia? Ekpɔ ekpɔa? Nya ko lo gblɔa ɖe enu. O do o do sɔli sɔ na o do sɔli vɔɛ wɛ. Ahɔɛ ke srɔ̃ o tu na mi ku viwo da ɖea e va kpatsɛ le aƒea me. Nuwu nɛ be ba ba tɔ afi ɖe ba xɔ aƒea le mia si o lo. Ate ŋu. Ee, amea do se na aƒetɔ ŋutɔ bena wo ŋu kpɔ mɔ la ɖu le woƒe aƒe me o. Yɔ be mate xɔ aƒea le ye si oa? Hã? Dagã ŋkuvi na kpɔ nu. Agbekɔ yɔ nɛ lɔ. Yɔ nu kam le afi ɖe ko. Mbe ŋkuvi na kpɔ nu be agbekɔ yɔ nɛ. Agbekɔ ayi ni ŋkɔ. Agbekɔ da gbã ƒe le mi ku viwo ta la xɔ aƒe le mi si la nya mi mia dzo. Efi aɖe ke kpɔ be mate ŋu hã. Nya ba dzoe. Ne nu vivi vivi vivi vivi ke ɖe mea ele do ƒo na wòa, ka mi zozo na tre le me me gblɔe nɔ vɔ. Ami dzodzo mɔ ni. Ami dzodzo ya ga gblɔe o. Ami dzodzo mɔ na ŋ ŋtɔ aɖe kɔ ami dzodzo wɔe kpɔa kpe o can o. Ye me nyoa ma trɔ dzi ame bu vɔ ami dzodzo ya ka ma ɖe asi. Ne wo gblɔ be ne ya trɔ dzi ame bua ewa ya ŋ xɔe se. Vɔa ŋsua dasi ne ba dzo. Vɔa te ɖe dzi nye viɖe ya ɖo.

Megba na anya ŋutɔtɔ ŋutɔ gblẽ e e negbe va kpɔa ɖe trɔ ŋku me trɔ ŋku me. Negbe va kpɔa trɔ ŋku me la le gbɔ. Mega bia nya ɖe. Babu nya kpekpe nɔnɔ me ko gbele wɔ kpɔa ŋutɔ la nye ba dzo. Ne le be ya ƒu ƒu fia la va to mɔ ŋbu la to mɔ ŋbu la leo. Vai me ƒlɔ ŋku me hama te to mɔ. O nɔnɔ me le nɔnɔ me le ame gã ho le nyi nɔnɔ me le ke la o negbe va gbe wɔ nɔnɔ me akpa ɖe ŋutɔ ya wɔ le nya vɔ ma. Alo ma to ne me dza yi mɔ dzi. Hɛɛ. Ka dzo to ne be na ɖe. Ne egbɔ kpɔa ya ɔe mele yi mɔdzi kɔa sap a a e nya agbo sapli nya le gbɔ kple ʋu sapli ɖeka le gbɔ maƒɔe matu ne meme dza kɔ ʋua kɔ yi mɔdzi ne egbɔ alo kpɔa ɛhɛn nya nuku nu vɔ ɛhɛn ame gaxo le nyi ela te gbɔ be yana ƒe ama be nye kple ɖeviwo kekeŋ be gadzia ɖeka koe dana ƒea me yo ame gaxo le nyi ŋtɔ abu tame. Nyamadzo. Hmm. Mesi. Etsi ko meyɔ. Enye ma ŋutɔ gbɔ. Akpekaka. Hmm. Mesi. Dagan. Dagan. Mesi. Ŋutɔ ma blo ko lo. Oh, mesi. Eyo. Nyamadzo. Ŋutɔ ma mese na to. Eyo. Oh. Aƒenɔ ni. Aƒenɔ. Ah. Megbɔ ma da wò kɔ yɔ kɔ nɔ dzotu wa. Ah.

Ne nye ame buwo be nye amegã xo anɔ ŋutinye, makpa ŋgɔ megbe dome, makpa ŋgɔ ŋgɔnyea, ava kɔ vinyewo kɔ wɔ ee atu si alo nye menya ne yina o aɖe kpe ne ɖeviwo. Ye eva ame ɖe nyɔnu eva ahosi ɖe ɖe ge akpɔ ahoviwo gbɔ nyuie ɖe.

Mígayi mɔ dzi. Ne ƒe trɔ ɖeka míyina vacances le London, ƒe kple ɖeviwo mídza dzo o. Mídza yi fima. Míbe míate gblẽ míaƒe agbo da ɖi o. Ta nye kple ɖeviwo kekeŋ kple míaƒe bɔnɔ gadziwo kekeŋ mídzodzoe be ayi London. Ta. Yea, ne mìdzodzo ma ɖe mìnya enye gblẽ veviea? O, fiyi nètso va nàtrɔ yi ye mígbɔ ko nàvae. Fiyi nètso va nàtrɔ yi ye mígbɔ ko nàvae. Sea? See. Me, me, megagblẽ nye ƒome me o. Megagbã nye ƒome me o. Mede ŋu wò ƒome me kpɔa? Mede ŋu wò ƒome me, ƒome me, mede ŋu eme na wò kpɔa? Gbe ma gbe yi nèva fia gbã me kɔ kɔfu ɖeviɔ fia ma, ɖeviɔ yi ŋu ɖum. Ɖeviɔ be yewoava, yewoaɖu nu, wome, mehiã o. Ɖe susu. Vɔ awu nyo jo le xɔ me ekɔ ʋɔa tu ɖe ti leke me wɔ leke me wɔ ɣi. Ye gbɔ na ɖe me do go la ya ba kple kpo nɔ kpete ɖo le fi ma. Awu wɔ nɔ fɔ kɔ ɖe me vi vi ŋɖe ɖe kɔ ba me emɔ ko nɔ kɔ ba me me kpɔ le mɔ ŋua me ɖo wɔ abe legba vi wo nene me kpɔ le mɔ ŋua. Nɔ nye ŋui nyo le ŋma me. Me ŋka me ɖe kɔ ɖo va. E. Valise ɖekɔ va tso aƒea. Maga biɔ nya ɖeka se. Ŋtsɔ ha, ŋtsu ha va tsi na nyɔn ba tso ƒea. Wo nya ŋto egble se me. Mi gble se me vɔ le yi mi gblɔa me ye ma ne va le wɔ. Me ga ya te xɔ wo. Ma to dɔme nya nɔ zi ɖeka. Nye me ga ya te xɔ wo abe srɔ̃ nye kple mia ga na nyi abe srɔ̃ kple srɔ̃ nɛ nɔ. Me gbe. Ame ga gbe ko. Me te gbe ɖe gbe kpea dzi.

Leke yeadzo va wɔwɔ mee? Ne zã medo le woaƒo me wa, meka ɖe edzi be zã ganyie maƒo le gbɔnye. Nya kokloe menye o, dɔna alɔ̃ kaba. Maria anyi sɔ be dɔ eyi zã ɖi. Xe yi le azã do la. Woatsɔ agboa, gadzi axa ne dogo ne wòatsɔ agboa amla anyi ɖe afi ɖe. Ye hã amegbetɔ enye. Eye tsɔ, bye bye. Nina la yɔn bag akɔ ge. Koe. Enuwo le yiyi ɖe. Eyi. Ŋutsu ma tɔa si mianɔa. Eƒo da ɖe gbe. Aƒo vi ɖe la ƒe ame si nɔ. Evi na mu tɔ. Ewɔ tama si gbe. Vagi a va le va le vuvu le vuvu. Galã. Galã. Ikpɔ nu mɔ kpɔe. Oo, wowɔe ni gbemagbe aɖe. Edzɔ dzi la. Eƒe ŋkume ko etso kplo. Womese vivi le xɔ me ɖaa, ƒekunye wokɔ le wɔ yii. Ekpɔa. Oo, vɔ. Edzɔ dzi la. Vɔ, nyanɔ tse, ŋutsu hiãnɛ alo vɔ menye ŋutsu mi tɔgbe. Oo, mele amɔ dzi o. Oo. Amaa, naneke hã mele si o. Oo, mile afia.

Maɖe kuku nɛ, maɖe kuku ne miwo hã, ku ɖe nuyiwo dzɔ dzɔna ƒe ame ŋuti, elabe evi kple tɔ dome menɔna nenema o. Ne mía dome anɔ nenema hã, menye nenema wòle be wòanɔ eme o. Ne nuyiwo katã mewɔa dze agɔ mia dzi, miakpɔe keŋ. Ne matrɔ agbe nɔ mi o, ema ta ko meva ɖo. Yoo, wozɔ. Yoo. Edzɔ dzi nam. Be ese ɖokuiwò gɔme va. Ekpɔ aƒe me le ge. Etata nye mele o. Enyee le. Ewoe, ewo tsutsoe, ewoe, sea. Ameɖeke mava afia ava hlɔ̃ aƒe me le ge ya. Eo, meɖeke mele. Enadzo, adzo hafi emia ŋudɔ aɖo to. Ɔ, ke va le wodzɔ dzi na. Vɔ esi edza fifia tse sugbɔ ezɔ. Zɔli me zɔ tso keke.

Wotse tsi ame tsitsi nyo. Wa ye ɖe ka me ʋu kɔ le dɔ. Wa ga me ke va gbegbe va nu trɔ vi ɖe me kpɔ be ha ya. Vɔ ga ɖe me va ɖo ke e va tsi tre ɖe mia wa. O me ɖe me tsi tre ɖe mia wa. O me ɖe me tsi tre ɖe mia wa vi. Ale ŋwo na nyo wa ye koe. Sia.